Yep. Helo, enw fi di Gamer Gwych a heddiw da ni'n mynd i trio, um, da ni'n mynd i trio chwarae yn erbyn y wydr yn Minecraft. O oh, ie. Yeah. Ti hyn? O dal yn creative. A na, o na, ie, yeah, ie. Yeah. A dwi'n mynd i ddanos rhyw tric mae i chi.

O'n i'n trio fel, o'n i'n trio yn trio yn survival trio neu' mynd trio lladd y yym y wyddyr a wedyn nath yym nath bob dim yy reit yn y diwedd nath ni anghofio keep inventory. Gosh. Yn ofnadwy dydi? Diwrnod yma. Uh, ah, please! Wel, iawn, dwi'n mynd i gael bwm fy mwy o saeth a ti o saethu fo. Eh. Dim yn gwrdd. A, a, a, go! A, y. Reit o fyna. Ia, ti eisiau mwy? Ti eisiau mwy? Ha? Mae'r tric dwi am ddangos i chi ar ôl ni o, lladd y wydr um, yw tric yma sy'n... Dwi'n meddwl, mae yna dipyn well lot, ond dim rei Res i dechrau Minecraft? Na. Wel, a lot ar yr Pocket Edition, achos yr um, ar hwnna, da ni'n yn cael o, a mond y rei sy'n gwybod, achos maen nhw efo yr Android device neu rhywbeth fel sy'n mynd efo'r beta. Os please, help! Ah! Mara, beth? Ah! Please. Ah! Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Please. Ah. Wel, do'n i erioed i meddwl sa'r wydr mor, mor gred, da. Go iawn, swn i'n meddwl, da. Yes! Yes, o'n i'n lladd o, boys. Yes! Waw, sub! Ges i never star! Yes! Iawn, ond dwi'n troi yn ôl survival. Uh, mewn rhywle... Mewn rhywle saff to yma. Uh. Oh, yes! Da ni'n mynd gwybod hyn. Um, ar y Pocket Edition, dwi'n mwyn siŵr os da chi'n da chi'n mynd gallu gwneud hyn, ond fe da chi'n gwneud o mewn ffordd, mm, y ffordd mwyaf

Iawn, deud wan di fo ryw, dwi'n mynd i ddangos i chi sut i lliwio eich dillad yn Minecraft, um, console edition ag PC. A, ac ar y cyfeiriadur ond dwi'n yn siŵr os fel fel na da chi'n neud ond iawn, tse? Dych chi jyst yn pre- dych chi'n jyst yn rhoid X, dych chi'n jyst yn presio X ar y controller ac dwi'm yn gwybod be' i wneud ar yr um, uh, os ydych chi'n licio PSV, dwi'm yn gwybod. Um, dwi'n mynd i ddanos y trick yma eto. Um, uh, X ac dwi'n mynd i wneud i gyd. Wan, da chi... Yn lle rhyw um, arfwys diamwnt, da chi'n cael... Da chi'n cael... Um, da chi'n cael rhyw arfwys sydd ddim mor dda, ond mae efo rhywbeth i wneud tro yma. Mae'r lliwio i... Fe da chi... O, fe da chi wneud... Lucas, da ni dal yn y... Um, yma yma, da. Lwcus da ni yn tŷ y gwrach, achos go iawn, sa ni yn lwcus mae yna cauldron yma, achos yes, di fe fo. Felly mae botol, sa ni cael botol o ddŵr, a ffordd i cael gwarad i ti yn ei mwy, o, Yym fory cael gwared i gael mwy yym ydi cynta ar ôl be nes i neud mynd i chi'n mynd i'r menu creative a trio nôl cold run. O dwi ddim coelio be nath jyst ddigwydd wan.

Ond yn deud yn y comment section lle da chi'n gwybod y gli y tric dwi am ddanos i chi mewn dipyn bach. Pam eto? A, uh, yes. Yes. O oh, ie. Yeah.

Iawn, ww! Yes! Dwi'n gen i ddau o enw, chos dwi di ddan. Iawn. Da chi'n jyst yn tapio fo ar y peth a sbia. Dwi fy, um, fy, fy um, dillad i'n la... Dwi, dwi di golchi fy nillad. Pwy sy'n fel sy'ch di'n un am Minecraft? Pwy sy'n meddwl? Iawn. Dwi'n mynd i ddangos un tric arall. Uh, hyn di'r tric olaf, dwi'n meddwl. A i chi, dwi'n dipyn bach sy'n gwybod y uh, tric yma. Mae'n drein o chi allan. Uh, ond illa dwi'n dwi dwi siŵr. Fydd 'na lot yn gwybod ar, ar ôl hyn. Lot. Wel, lot o bobl. 3 miliwn achos Cym yn Gymru, dda. Uh, Sy'n meddwl? Iawn. Iawn, iawn. Oh, o, dwi'n mynd i, dwi'n mynd i ddangos eich di sut i really scuba dive o Minecraft. Dwi'n gwybod ych, ych chi gyd yn rili... Dych chi i gyd yn wrth fy mo- eich mo- bodd yn yym yn neud fel yn yn mynd o dan dŵr ond s- dych yn y diwedd dych chi'm efo digon o aer a dych chi fel oh so os dych chi efo'r tair yym potion yma Wan dwi dwi newydd gael rei a wedyn dwi'n cael fy strength yn fama. Fel dwi'n gwybod dim dim nes i'n trio ond ddim rhaid i chi cael strength ond sbio da chi'n gallu anadlu a da chi'n gallu mynd i'r um, um, a da chi'n gallu mynd i'r um, beth i'n fo, fe da chi'n fynd o dan dŵr a gweld. Gwewn um, night vision potion. yma ac um, yr un yn adlu dan dŵr. Mae'n anhawb. Uh, dwi'n meddwl yn adlu dan dŵr yn hawb yn ar, fel pan da chi'n chwarae gema. Wel, yndi, mewn rhyw ffordd, ond dim rili. Really. Dim, na, dim gormod. So, wan bydd ni'n... Dwi'n mynd i ddanos chi un tric arall a hyn di'r tric olwad o y fideo yma. Iawn, so dwi wedi pidio fo fyny do. O na do, oce. Okay. Iawn, da chi jyst anna nôl obsidian yma yma. Os da chi'n gwybod beidio, beth... Um, Mewn enghraifft, na i ddangos i chi mewn enghraifft, mewn enghraifft, sa chi'n rhoi, um, um, da chi'n cael um, lafa a dŵr a wedyn stem yn bwygo iawn o munud yw gregyn calad ma. Chi, dyna chi dri, dyna chi um, rhyw ffordd i ddangos ffordd arall. Oce. A wan, dych chi angen neud eich portal. Iawn. So, ww, o'n i rwla arall. Ww, dros y tir yn y môr. Dwi'n gwybod i'r... Ah! O, oh, so, mae'n yna lafo yma yma hefyd. Chi gwybod, gael gwybod. Wel, mi yna yn peth dda. Um, iawn. Wan, dwi o'n mynd yn sori, a dwi ddo ddo obsidian reit wan. A dwi roi o'i lawr un obsidian, dau obsidian, tri obsidian, pedwar obsidian. I chi gael gwybod Os dwi'n rhoi pump, chwech, i fod pedwar cyn yr update yma um, yn Minecraft, o'ch chi'n... Oedd o fod yn bedwar, um, fel dau, dail, le i dail. Nwp, fydda chi'n neud unrhyw... Fydda chi'n neud y taldra faint da chi isio.

Iawn. Mewn eiliad. Yeah. Dda. Iawn, dwi'n mynd i ddechrau adeiladu fy ochr olaf. Iawn, dwi 1, 2, 3, pedwar, pump. Iawn, dwi'n mynd mewn tri, dau, y... Mewn tri... Mewn... Wan. Iawn. Mewn tri, dau, un. Go! Uh, I'm dreaming of it. I'r byth, sori. Iawn. Da chi'n mynd yn survival. Fe da chi'n ei hyn, ond dim lot. Yna chi... Wel, os da chi fel lot o... Um, so da chi'n gallu adeiladu'r tunnel reit i fyny fama. Fe da chi'n gallu. So... An. Sori Stelo a'r briwedd llygaid mae o imi. Iawn. Dyn ni at bedrock wan. Cannot, this cannot be broken. Dyn ni'n gwybod hynna, ond os dyn ni'n taflu lot o ender pearls, lle dyn ni? Da ni, dyn ni ar top y nether, A y byth, sori, ag fe dach chi, mae'n lle da os dach chi eisiau fel yr um, fel y golygfa yr yr haul a bob dim. Mae'n lle da, mae'n lle da i gael peth um, so I did it. Uh, la, la, la, la, la. So, mae chi, mynd yn, mynd yn dda.